السلام علیکم دوستو میں ہاں تہاڈا اپنا میزبان عباس سواگ تساں ڈیدے پے وے عباس سواگ تل ثقافتی رنگ ایک پرانا محاورہ ہے سرائیکی دا کہ جیڑی شے وہے سو اوہ شے چیسو یعنی کݨک وہیسو تاں کݨک چیسو، جو وہیسو تاں جو چیسو، چݨے وہیسو تاں چݨے چیسو، یعنی جیڑھا کوئی شے رہیسی اوہ شے چیسی۔ ایندے ضمن دے وچ میں کوئی ہک ݙو مثالاں سݨوا کے ایکوں تساں دوستاں کوں سمجھاوݨا چاہناں کہ اس توں کیا مراد ہوندی ہے۔ ہک علاقے دا وݙا آدمی ہئی اور او ماء پیو دا اکلوتا ہئی۔ اوں ولا شادی کیتی۔ اللہ پاک نے اوکوں ہک بیٹا عطا کیتا تے اوندی والدہ بچپن اچ ہی فوت تھی گئی۔ اوندے والد صاحب نے اوندی بڑی اچھی پرورش کیتی یعنی ماء بݨ کے تے پیو بݨ کے اوندی اچھی تربیت کیتی۔ تربیت کرݨ توں بعد

تے اوں آکھیا پتر میکوں تے ایں ڈینہہ دا انتظار ہئی کہ میرا بیٹا کیڑھے ڈیہاڑے اکھیسی کہ میں شادی کرنا چاہنداں۔ ڈیٹ فکس تھی گئی اتا کہ اوندی شادی تھی گئی اوندی جڑی بہو ہئی او گھر آ گئی۔ اوں پہلی رات ہی اپنے خاوند کولوں پچھا کہ بھئی ایں گھر دے وچ بیا کون کون راہسی تے اوں آکھیا ایں گھر دے وچ ساڈی مختصر جئی فیملی اے، میڈا والد صاحب اے، تساں ہیوے تے میں ہاں۔ لیکن اوں پہلی رات ای آکھیا کہ ایں گھر دے وچ تساں تے میں رہسوں، تہاڈا والد صاحب نہ رہسی۔ خیر اوں کوں بڑی سمجھاوݨ دی کوشش کیتی۔ کہ میڈا والد صاحب ہے اور ایہو ہی میڈی ماء دی حیثیت رکھدا ہے کہ ایں میکوں بچپن توں پالا پوسا ہے اور ایں میکوں ایں سٹیج تے گھینا ہے کہ میں اتنا تعلیم یافتہ تھیا ہاں اور میڈی تیڈے نال ملاقات تھئی ہے تے لہذا میں اپنے والد کوں کہیں صورت دے وچ وی تکلیف نہ ڈیونڑاں چاہندا۔ ایہو کوئی کشیدگی ایویں روٹین وچ ودھدی گئی۔ ہک سال دے بعد اللہ پاک نے انہاں کوں ہک بیٹا عطا کیتا۔ تے اوندی بیگم نے آکھا ہے کہ ہن ساڈا بیٹا آ گیا ہے تے ہن اساں ترے تھی گئے ہیں تے لہذا تساں اپنے والد صاحب کوں ایں گھر دے وچوں کڈھو۔ اوہ آکھا کہ اے ناممکن ہے۔ عورت نے فائنل ڈیسیجن کیتا اونہاں آکھیا ایں گھر دے وچ یا تہاڈا والد صاحب راہسی یا میں راہساں ہک بندہ راہسی ڈو نئیں رہ سکدے ایں رات دے بارہ وجے اپنے پیو کو آکھا کہ آ بابا میں تے کو ڈرائیو تے گن وینا اور اے کو فرنٹ سیٹ تے بلہا کے جنگل دے وچ گن گیا جگل دے ادھوانے دے وچ جڑے ویلے پہنچا تے ایں کار دا گیٹ کھولا تے ایں آکھیا ابا جی تھواری اور میری منزل ایو تک ہئی اس تو اگا کوئی نہیں اج تو بعد تھوارا ساڈا کوئی رشتہ کوئی نہیں تسا ساڈے کولوں الگ رہسو گال سمجھن دی کوشش کرائے دوستو جیڑا اوندے والد صاحب نے جواب دیتے اوں آکھیا بیٹا

اور اے جگہ نوٹ کر گھن اج دی رات نوٹ کر گھن ٹھیک وی سالاں بعد تیرا پتر تے کو اس تو اگلے ڈا کلومیٹر اگاں لہے سی اے جڑا کوئی کین نل کرے سی او وا بھرے سی سارے بزرگ وار سارے ڈاڈے ابو ہونا ہی گال سنوے نہ ہوندے ہیں او آدھے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ کہیں دی عورت بھجائی ویندا ہی تے ڈاچی بھی اون گھر دی کھولی ویندا ہی تے رستے دے وچ ویندے ہوئے آں رات دا ٹائم پانی دا کوئی چھوٹا جیڑا نالا ہائی تے ڈاچی اوں پانی دے وچ بہہ تھئی تے او بڑا پریشان تھیا بھی ڈاچی پانی وچ کیوں بہہ تھئی ہے تے اوں خاتون نے آکھا کہ تو ٹینشن نہ گھن ایں ڈاچی دی ماء وی ایویں بہہ تھیندی آئی فورن اون دے ذہن وچ خیال آیا کہ اگر ایں ڈاچی دی ماء باندھی آئی تے اے وی بہہ گئی ہے تاں کل کوں جیویں اج توں میڈے نال بھجی ویندی ایں کل کوں تیڈی بیٹی وی شاید ایویں بھج ویسی۔ او اونویں ٹائم واپس آیا اوں ڈاچی وی اونویں بھج کھڑائی تے اوں عورت کوں وی واپس چھوڑ گیا۔ جیڈے سیانے بندے ہوندن او کہیں نال نئیں کریندے۔ ایندے وچ ڈو سبق ہن۔ پہلا ایہ ہے کہ جیویں تساں کریسو اونویں بھریسو۔ ڈوجھی سٹوری دے وچ اے ہے کہ اگر تساں ڈوجھے نال یو کریسو بھلا کریسو تاں اللہ دی ذات تھوڑے نال وی بھلا کریسی امید کرینا کہ میری یہ ویڈیو تساں دوستاں کو ضرور پسند آئی ہو سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ